און זיי האבן געגעבן א ציון פון די תוספות יום טוב, יעצט די עולם וואס שטייט דארט און מ'זאגט תהילים וואס איז זייער א גוטע זאך ווייל ערגעץ ווי דארט איז די תוספות יום טוב באגראבן נישט נישט באהאלטן געווארן אבער נישט דארט בכלל, ער איז בעצם באגראבן געווארן ביי די פלויט, די פלויט מיינט ביי די צוים, ביי די גדר פון די בית החיים, קראקעווער הויף. די גרויסע טעות איז צוזאם צו וועבן א גרוב אויף אזא נידעריגע פלאץ ווי מענטשן וואס ארבעט הארט פון לדעת ליגן דארט איך ווייס ווי איך וואוין צוזאם תוספות יום טוב נאר די מעשה גייט אזוי ס'איז געוועזן אין יאר איך האב עס אפגעשריבן כדי צו זיין קלאר תש ז תרפ י בית תרפ י בית איז געוועזן אין קראקא אוועקגעשטעלט אזוי ווי יעדע שטאט. אפשר קיין טשעריטי מיט וואטסעפפ מיט סטעטוס אבער ס'איז געוועזן צדקה פישקעס. מ'האט צוזאמגענומען פאר ארעמע מלייט, פאר יתומים און אלמנות, מ'האט צוזאמגענומען פאר די בית מדרש, פאר דאס פאר יענץ. און מ'פלעגט כסדר ארום גיין צום עולם און זאגן א פאר צדקה. און ס'איז געווען איין איד ס'האט געהייסן שמעון, מ'האט אים גערופן שמעון דער קארגער, שמעון דער קמצן, ער האט קיינמאל קיין געלט נישט געגעבן. זעט אויס ער האט געוואוינט אין קראקע און האט עס מקיים געווען אינגאנצן. קיינמאל קיין געלט, ער איז געווען א עושר אדער קיינמאל קיין געלט נישט געגעבן. איז געווען עפעס איינמאל ס'איז געווען דעמאלטס עפעס א גרויסע צרה די מגיפה צו וואס כ'מיין צו זיין און מ'האט געדארפט אסאך געלט און מ'איז ארום געגאנגען מיט תוספות יום טוב קוקן די קבלן זאל ארויפקומען צום רב קוקן וועמען וויאזוי מ'קען שאפן געלט מ'איז שוין אדורך געגאנגען די גאנצע שטאט מ'האט שוין געשנארעט פון יעדעם איינעם פון די ארעמע פון די רייכע יעדער האט זיך צוגעשטעלט אסאך מער פון וואס מ'דארף אבער מ'דארף נאך געלט וואס טוט מען? האט מען געדורכקוקט די רשימה פון אלע תורה שבעי ר, און דאס יאר האט ער באמערקט אז איין נאמען שטייט גארנישט אנגעצייכנט, פרעגט ער וואס איז דאס? זאגט מען דאס איז שמעון די קארגע. וואס הייסט שמעון די קארגע? דער געט שוין קיינעם גארנישט, א שאד ארויפצוגיין צו אים, מילא מ'זאל שוין ארויפגיין צו אים. זאגט דאס יאר, כ'מיין שוין טאקע דאס מאל, אידן זענען אזא צרה, כ'מיטקומען. זאגט דער גבאי, איך קום מיט. נו, קוק ווי ראובן קומט מיט, און דער שמעון זיצט ביי זיין דיינינג רום און ער זעט די האלבע שטאט קומט צו גיין און דער גבאי צדקה עפנט גלייך אויף די טיר און שטעלט צו אביסעלע טרינקען און ער פרעגט, נו, וואס איז די רוף דא? האבן די גבאים געזאגט אז די רוף איז דא צו קומען דורך געלט.

א בעל עבירה קען מען אים רופן, רבונו של עולם געבט געלט פאר א איד כדי ער זאל טיילן נישט ער זאל עס האלטן ביי זיך אין טאש און זיכער נישט זיין אזא מחוצף, מילא איז וויל מען אים באגראבן ביים צאן דארט ווי מען לייגט די אלע אלס א עונש מה ישמי ויהי ראי'. דאס יום טוב געזיצן דארט און ער טראכט, געבט זיך א רוף אן, יא! אויב די ענין איז מה ישמי ויהי ראי' אז די תושבי העיר זאלן זיך אויסנעמען פון דעם א לעסן אז דאס איז ככה יאה עשה, זאל מען אים טאקע דארט לייגן. וכן הוה, מען האט אים דארט באגראבן קוים מיט א מנין, נאך א דורכגאנג א צוויי דריי וואכן, און פלוצלינג איין פרייטאג תוספות יום טוב קומט אריין צום א איד, טוט ער קוים א גאנצע באלאגאן אינדרויסן, מענטשן שטייען אין די מאסן, און איך וויל נישט זאגן אמאליגע צייטן א רב אין שטאט איז נישט געווען צו פסק'נען שאלות, דיינים איז געווען גענוג, באקאנטע מעשה אין בעלזא רב האט געטראפן ר' שמעון סופר, פרעגט פארוואס ביסטו געקומען זיין רב אין קראקע, ס'טאקע אויך אין קראקע, דיינים איז דא גענוג, תלמידי חכמים איז דא גענוג, וואס האט ער געזאגט אז א רב אין שטאט איז ממונה צו זיין קעיר נעמען פון די עניים ויתומים, דאס איז די ארבעט פון א רב, חסד. ממילא איז ווען ס'געווען א פראבלעם, מ'קומט צום רב אין שטאט, קומט אריין א איד, א איד א תלמיד חכם, זאגט ער יעדעס וואך פרייטאג גייט ער קויפן פלייש ביים יק ת, ביים קצב, און ער שרייבט אויף, צאלט נישט, ער האט נישט קיין געלט צו צאלן, און ער לאזט אים אייביג אויפשרייבן, און די וואך זאגט ער אים, געענדיגט, קענסט שוין נישט אויפשרייבן, וואס איז? אזוי קען איך שוין נישט אויפשרייבן אז ס'איז דא א איד בערל וואס ער פלעגט יעדע וואך ברענגען געלט אפצאלן אלע, כ'מיין די אקאונט פון דעם, נגיטן, די אקאונט פון דיין אקאונט, און ממילא ער האט די וואך אויפגעהערט צו צאלן, מ'האט פארמאכט דיין אקאונט, ממילא אדער צאלסטו אדער לאזטו דא די פלייש. גיבט אריין צום תוספות יום טוב זאגט ר' הבל לעבן איך האב נישט פון ווי צו קויפן פלייש אויף שבת, זיי מוחל געב מיר פלייש, כ'מיין וואס זאל איך טון דא? תוספות יום טוב אבער איך זע נאך מענטשן אינדרויסן. יעדער מענטש וועט אריינקומען אגב זעלבע מעשה ווער ר' בערל פלעגט צאלן אלע קאונטס פון דעם קצב און נישט נאר ביי די קצב נאר אויך ביי די בעקעריי און אויך דא און אויך דארט און האט אויפגעהערט אינטערעסאנט עס איז געווען זייער אינטערעסאנט דאס לאט ער רופן אינעם ר' בערל און ער זאגט אים וואס גייט פאר דא אה נישט געוואלט זאגן זאגט ער יא איר אמת איז אז איך האב באצאלט אלע וואכן די אקאונטס פון יעדעם איינעם איך האב געהאט א רשימה און יעצט האט מען אויפגעהערט? פרעגט אים קודם כל פון ווי האסטו געהאט געלט? איך קען דיך נישט פאר אזא גרויסן עושר, און צווייטנס וואס איז יעצט געשען? קוק אהער, איך וואלט דיך נישט געקענט ענטפערן, אבער אזוי ווי יענער לעבט שוין נישט קען איך ענטפערן. שמעון די קארגער, איך בין ממנה געווען, פארשטייט זיך איך בין אנגעשוואוירן אז איך טאר נישט בשום אין אופן אויסזאגן פאר קיינעם אז מיר געבן געלט יעדע וואך, עס זאל ארומגיין, עס איז געווען א רשימה פון יעדן נצרכים וואס מען זאל באצאלן זייערע אקאונטס אין די בעקערי און אין די. און די בוטשער סטאר און אזוי ווייטער. אינטערעסאנט איך האב דאס געהערט האט ער זיך געגעבן א שטעל אפ איין מינוט. עס האט די איד יא געווען א בעל צדקה. נאר בסייעתא און דעם איד האט מען געלייגט ביים צוים תמורה'דיג וויי געטון. האט ער געשנעל געלאזט רופן חברה קדישא און האט זיי געזאגט אז לאחר פטירתו זאל מען אים לייגן לעבן דעם רבי שמעון. זאגט רבי איך דארף נישט דאס, מען קען מיך נישט לייגן ביי די צוים. איך וויל ליגן נעבן אים.